Tuna kan en tur hi episode tawp ber atana hman ka duh a, tin sei pawh a sei deuh hlek nghe nghe a, chuvang chuan hun pawh a duh rei a, episode hnih a ka siam dawn chuan a tlem ting tang si a, chuvang chuan episode khata ka lo khung ta a, edit chhung leh a buaipui chhung pawh a rei a, ka record lak loh lai hian ka awmtena a, ka aw te hi chhang deuh ṭuau leh a nghal a, ngaihthlak pawh a nuam vak lo mai thei a, min lo hrethiam turin ka chah duh bawk che u ni. Company lama staff ten meeting neiin an lo buai ru hle a, an lo inrawnkhawm ve nak nak a. Chutih lai tak chuan Hrengran leh Manlin an lo inzui lut ta a. Hrengran chuan an harsatna ching fel turin Gu Chuana a awm loh lai tak a ni si a, chinfelpui turin Manlin a sawm thu te sawiin naktuk maiah ram dangah hnathar zawm turin a kal tawh dawn a. Tlawm ngaihchhuahin kan project min tihfel sak hmasa sawk sawk dawn a nih hi tiin a han sawi fiah a. Staff te nen chuan a rang thei ang berin an hna chu an han buaipui ta nghal a. Manlin chuan staff te chu hna pe theuhin a vir buai hle bawk a, an za vai chuan an thei tawp an chhuah leh ta theuh a. Xiaoningi leh Gu chuan an rawn lang a, Hrengran pawh an insak rawn en turin a rawn thleng ve zui nghal bawk a. Hrengran chuan, Nang mi pahnih chu hmangaihna in in insa ah nuam in ti hle mai maw? tiin a rawn fiam a. Gu chuan-a chuan, Sawi loh tur ka tih ho hi i va han sawi tam tawh tak em? tiin a lo chhuah chhal fiam a. Hrengran chuan, E, Tawng thei hle lo ila, ka ka hi zau hle lo se chuan. Tunah khan, khatiang khan hlim takin in awm dun miah nang tiin a lo fiam let zuk a. Company lam a rawn lang zawm a, staff te chuan vawiinah boss a lo kir dawn a, mahse Hriangningi chu a rawn kir ka ring lo, a lo kir ve ngem le tiin an titi sep sep a. Chutih lai chuan an hnung lam atang chuan, In lo tha maw? tiin Hreawningi a rawn lang hlawl mai. Jia-jiai chuan, Hreawning, nang pawh i lo let tel ve maw? tiin a lo lawm em em a. A hnungah chuan Guchuana chu a rawn lut zui ve nghal bawk a. Manlin pawh chu a thutna thin pangngai atang chuan rawn tho chhuak ve in hlim takin chibai a lo buk ve bawk a. Gu chuan a office lam rawn lang zawm in Manlin nen chuan an titi dun a. Manlin chuan, Ka tihsual hliah khuh nana thil tha tak ti thei tura hun tha min pek avang hian ka lawm khawp mai. Ti hi chuan kei pawh in company lakah hmai uang takin ka awm thei tawh ang a, Tin, company lian thama thawk thei tur pawhin helai hmuna ka experience hi ka chhawr tangkai zel dawn bawk a, tunah pawh ka hna thar turah hian min pui nasa dawn em em a, ka lawm khawp mai. Tunah chuan hna thar, nun thar, engkim maia thar vek a ni dawn a, bul ka tan thar leh thei dawn ta e, tiin

Tun thlengin ka mi ngaihsan ila ni reng tho ania a lo ti ve bawk a. Manlin chuan a tirah kha chuanin i nin awm khawp mai. Mahse, midangte tan hian duh loh theih loh i ni. Hei hi i duhawmna tak I zun anih ka ring. Mi hip theihna i nei riau mai e a han ti leh rih a. Hruainingi chuan, Sis Darmanli'n min fak ka hriat vawikhatna nia tiin an nui dun a, hlim takin zanriah an kil dun a. Chumi hnu chuan Hruainingi chu a thiante zawm ve turin a kal a. Chutah chuan Designated Driver pathum lo awmin an zingah chuan hmeichhia pakhat a tel ve a. Chu nu chu a han en vang vang a, amah ang tihna riau a nei ta a. Engmah sawi lovin a kalsan leh phawt a. A thiante chuan an lo la nghak reng a, Gu Chuana pawh an zingah chuan awm ve in, Gu Chuana nena company a an let lehna lawm turin zu an in ho ta a. Gu Chuana pawh chu zu a in thei lo takna chu Chumi zanah kher chuan Hriawlningi no ken lai chu va chhuh sakin in ve ngei a tum ve bawk a. Hriawlningi chuan a lung lampang a lo ngaihtuah deuh a, a ngai tha lo em em a. Mahse Gu Chuana chuan in ngei a duh tlat si.

a lung charge alo ngai a nih pawh in charging room ah amah chuan a hruai lut a chutih lai chuan gu chuan a lung charge lai mek chu a buai ta tlat mai gu chuan a chu a chau zel a biak theih a ni ta lo chutih lai chuan hrawlin hi a mang an em em lai chuan a lung chu vawi leh khatah rawn in charge leh thutin-- Reiloh te ah Gu Chuan a chu a rawn harh zawm nghal a, Gu Chuan a chuan Doctor Pi Retusawi a ngaihtuah let ta a, a lung chu safe mode ah a awm a nih a ring ta nghal a, safe mode a awm chuan dam chhung hun a nei rei vak tawh lo tihna a ni a, thawk leh khatah a nunna chu-- Tawp nghal tawp tur a ni lova, safe mode-ah a awm phawt ang a, safe mode-a a awm hnuah zawi muangin a lung chuan hna thawk lo deuh deuhin a boral dawn tihna a ni a, chu dinhmun chu tunah hian a hmang mek tawh a nih a ring ta nghal a. Amaherawh chu Hriauningin hnenah chuan engmah chutiang thu lam chu a sawi duh ta lova. Tangshu rawn langin Hrengrana pa nen an lo titi a, Hrengrana pa chuan a account a sum tam tham fe a sum leh pai a dah sak chu Hrengrana account a thawn turin a hrilh a, Tangshu chuan a phal aw zawng lo mai. Kum sawm chhung teh meuh mai i tan hian ka lo thawk tawh a, engvangin nge he pawisa hi ka pek let ang? I fapa mah ni se, i tan a thawk ve ngai lo hnenah sawn ka hlan ang maw? A teh u lo mai tiin a phal ta miah lo mai a. Hringrana pa chuan, Kum sawm chhung ka enkawl che a, ka enkawl sei lian che a, zirna tha ka pe che a, tichuan ka pawisa min laksak i tum a maw? min pek let i tum lo a maw tiin min pe let lo a nih chuan thil pawi zawk ka thleng ang tiin a vo bet bawk a Tangshu chuan eng pawhin ka chungah ti rawh eng ang pawhin che rawh ka pa engmah ti sual lo in nangmah ai awh in jail-ah a tang a evidence tha tawk tak kei pawhin ka nei ve lawm hei hi ka puang chhuak miah mai ang tiin a vo let ve zui bawk a. Hriangrana pa chuan, Ni thum hun ka pe ang che, i account taka pawisa ka dah zawng zawng kha Hriangrana account ah transfer vek turin ka ti a che. Ka hrilh che kha, i ti duh lo a nih chuan action ka la na viau ang tiin a vau zui nghal leh bawk a. Hrianingi rawn langin internet ah mechanical heart chungchang a lo en mek a chutah chuan mechanical heart hmang thenkhat te chu mihring ang mihring lung ang pangngai an hman hnu pawhin an thatpui theih phah thu te chu a han chher thuak thuak a doctor Piara assistant nurse kha biak pawh theihna zawngin a number te a han zawng kual a. Tichuan a nei thei ta a. A neih theih tak hnuah chuan Doctor Pier assistant kha a call ta a. Nurse chuan a awmna hmun lo hrilhin nurse hmu tur chuan hmanhmawh takin a kal ta nghal chung chung a. A va thlen chuan nurse chuan mechanical heart chungchang leh guchuan a lung a danglam bik zia te. Gu Chuana lung ang hmang ve dangte dinhmun leh Gu Chuana dinhmun a in'an loh zia te chu a lo hrilhfiah ta a. Chutianga lungrem hmang ve dangte harsatna leh Gu Chuana harsatna chu a in'an miau lo vangin Gu Chuana harsatna chu a lian tham a, chu mai bakah a vang em em bawk a ni. Chutiang a ni avang chuan mihring lung ang pangngai hmang leh ta se a dam khawchhuah theihna chance a hniam em em thu chu a lo hrilh ta a. tunah hian a lung dinhmun hi a hniam lam zêl a ni tawh a safe mode ah a awm tawh a safe mode a awm tawh hnu chuan kum chanve emaw kum khat emaw chauh hun a neih tawh thu a lo hrilh ta vek mai a.

Hringrana pa office lam a rawn lang ve leh thung a, Tangshu pa rawn lutin security te chuan lut tlang lo tura an lo hrilh chung pawhin a lut tlang lui ta tlat a. Hringrana pa pawhin tha taka lo bia in Hringrana pa hnenah chuan, Thil eng emaw rawn la turin ka rawn kal a, tiin a hrilh ta a. Hrengrana pa chuan, Eng thil ngei duh a, han enkual la i duh duh hi i la dawn nia, a lo ti vat a. Mahse, Tangshu pa chuan, A rulh let leh na ka duh ni. Ka chunga i thil tih kha ka rawn chhing let dawn che tiin a chhang a. Hrengrana pa chuan, Engte a ching let maw? Eng thil nge min chhin let i tum a? a han ti a. Tangshu pa chuan, I aiawh in kum sawm chhung zela ka lo tang tawh a, tihsual engmah ka nei lo bawk a, chu chu rawn chhin let che ka duh a ni, tiin a chhang a. Chu veleh Hrengrana pa chuan, Kha te ka chu kan in sawi fel vek tawh kha, ka rulh daih tawh che kha, kum sawm chhung zawng i fapa ka lo enkawl tawh a, zirna tha ka pe a, ei leh in tui hnai tak tak ka fapa nen in ang tlang reng in ka enkawl a, chumi bak chu enge i la duh a, chumi tur chuan a ni kan in sawi rem ni tiin a lo chhang ve bawk a. Tangshu pa chuan Tangshu account a pawisa zawng zawng a neih ang zawng zawng chu Hrengrana account a transfer tir a tum thu chu a sawi chhuak ta a, chu veleh Hrengrana pa chuan Chutiang chu kan pahnih a sawi tur a niin ka hre lo tlat chhuak rawh tiin a kalsan ta a, mahse Tangshu pa chu a chhuak mai lo. Hrengrana pa hnenah chuan Kan insiam remna kha. Khang hun laia thil thleng zawng zawng leh kan inremsiamna zawng zawng kha mi hriatah hian ka puangzar palh a nge aw tiin a vo ta nghal hmiah a. Hrengrana pa chuan a ngaihtuah let a, Tangshu pa te nena an thawh ho thin laia sum an tih ching pen chungchangah Tangshu pa chu a aiawh atang tura a tih lai te. A nupui leh a fapa enkawl a intiam lai te chu chiang takin a mitthlain a la hmu reng a. Tangsupa hnenah chuan tha taka sawiin, Tang, pawisa i mamawh nih chuan i duhzat let ka pe thei ang che chu. Mahse hei kan company pawisa khawih dan hi han en la, han chhiar teh tiin an company sum che lek dan. An bank account khawih chet dan chu a han entir ta a. Chutah chuan le Tangsuan pawisa a khawih kual dan engkim mai chu a lo lang ta vek mai. Hrengrana pa chuan, Khang zawng zawng kha i hmu em le? Zel tan lohna tham a ni em? Tunah hian engmah ka la sawi chhuak lo zawk a nih hi, a ti ta a.

Guchuana inah chuan tukchhuan te eiin an titi dun a, engkim mai chu a tawpna ni mai tur ang vekin an ngai ta a. An rilruah chuan thil eng emaw mawlhtu awm tlat a hriatna an nei a, mahse an inhrilh tawn lo ve ve bawk si. Hrehawm ti em emin a rukin an tuar ve ve a. Guchuana chuan. Eitur kan ei zawh ah kan va tei chhuak dun lawk dawn a mi? a tiin an pahnih chuan tun hma a an in hmuh na hmasa ber lehkhabu dawr ah khan an lut ta a. Gu Chuana chuan, Helai hmun hi i la hria em, kan in hmuh na hmasa ber khan nih hi tiin Lehkhabu Shawning-in a ban phak lo va, a thlauhna hmun ngei maiah khan an va ding a. Shawning-i chuan lehkhabu pakhat chu la in, Boss, hei hi ka duh, tiin a hrilh a. Guchuana chuan, I ta ni tawh e, a lo ti a. Mahse Xiaoning hi chuan, An inhmuh hmasak bera a chhan dan ang chiah khan. Ni mai lo ve. WeChat ah in et ila, lehkhabu man chu ka lo transfer ang che, tiin a chhang ta daih a. Xiaoning i mitah chuan mittui a rawn tling nghal a. Guchuana hmel chu rei pawh a en thei lo va, a kal ta daih a. Chu dawr atanga an chhuah hnu chuan Sioningi nena kawngpui an kanna hmun kha an thleng a, Guchuana chuan, Helai hmun hi i la hria em? Ka kut chelhin kawngpui min kanpui lai kha, tiin a han zawt a. Sioningi chuan, Aw ka la hre reng e, tiin a chhang a. Chutichuan Guchuana chuan Sioningi kutah chuan chelhin chu kawngpui chu. Tun hmaa Hriawningin vawi khat a lo kanpui tawh ang chiah chiah khan kawngpui chu an kan leh ta a. Kawngpui lehlam an va thlen chuan Gu Chuana chuan. i la hria em? Helai hmunah ngei hian kan tum phawt chuan eng kawng pawh zawh ila, kan tum ram chu kan thleng ngei ngei thin tia min hrilh kha, tiin Hriawningii chuan Gu chuan, Eng thil nge thleng? Engatinge hetiang hian i awm tak? Tunah khan i lung safe mode i hmang tawh a, safe mode atang chuan i lung i hmang let leh thei em? tiin mittui tling pam chungin a zawt fiah a. Gu Chuana chuan, Chu thu chu khawi atangin nge i hriat a? tiin a zawt ta a. Hrianingi chuan Doctor Peer Assistant Nurse kha a zawh thu hrilhin chhungrila rilru natna an tawrh ruk reng chu a inhmu ta chiah a. Hreng ran rawn langin press conference neiin mipui tam tak hmaah an company CEO a nihna angin thu a sawi a. An company sumhai luh atanga za zela pali chu charity tan kum tin an dah tur thu a puang a. Chutih lai chuan a pa leh a thawhpui an hotu liante chu an buai ta a, Enga ti nge zero point five percent chauh tur a sin tiin an lo phun sep sep a, A pa chuan, Hreng ran i tisual a nia, zero point five percent tihna lawm kan ziah, tiin a lo hrilh a. Mahse Hreng ran chuan, A ni lo ka pa, four percent tiin a inziak a ni, tiin a pa chu a sawi khum ta nghal hmiah a. Tun hmaah a pa ten mipui sum tur an lo tih ching penna thin chu Hreng Ran chuan engmah chutiang awm lovin a nihna ngial nganin mipui hmaah a puang zar ta nghal hmiah mai a. A pa chuan duh lo hle mahse mipui an tam avang leh chanchin bumi an tam em avangin engmah a sawi zui duh ta lem lova. Hriawningin rawn langin an hnathawhna site-ah chuan a hmun hma te a va en fiah a, hnathawktu ten hna an thawh luih luih lai chuan chung lam atang chuan thir pipe pakhat a rawn ta thla palh hlauh mai. Chutu Hriawningin chuan hmuhin hreng dawng chu a nam sawn a, tichuan chu pipe chuan Hriawningin zawk chu a delh palh ta a. Hriawningin chu a rang lamin damdawiin a hruai nghal a ni a. Gu chuan a pawh rang takin damdawi in lamah a rawn thleng nghal a. Hrianingi chuan, Chutih em em in ka na lo a nia, ngaihtuah ka ngai lo tiin a lo hnem zawk a. Gu chuan a chu a hnuah chuan pawnah chhuakin Doctor Pira assistant nurse kha a call ta a. Nurse hnenah chuan a lung chanchin chu zawt fiah in Safe mode atanga Exit a Normal mode a let leh theih dan a awm em tiin a zawt fiah ta a. Nurse chuan Chutianga let leh theih dan chu a awm teh meuh a, amaherawh chu Normal mode chuan thla khat bak a daih tawh dawn lo va, chuvanga Safe mode a lut i ni tawh a. I duh phawt chuan normal mode ah chuan kan dah let leh thei ang. Amah erawh chu, chutiang a nih chuan thla khat bak hun i nei tawh dawn lo a ni tih in hria la tiin a lo hrilhfiah nghal a. Guchuana chuan, A pawi lo, tuna ka awm dan hi a hreawm ka tel tuk. Ka nun engkim hi a nguai vek a. Normal mode a awm kha ka duh zawk a ni tiin a chhang a. Reindeer company lamah meeting an lo nei a, hotu lian te chu an thinrim in an lungawi lo hle mai a, press conference hma a Shengran a thu sawi avang khan an lo lungawi lo hle a, Shengran chuan kum kal ta zawng zawng ah khan heng hi charity tana insum pek thin dan a ni a, en rawh u. in thil tih dan han ten awm zia kha khang charity in lo pek tawh zawng zawng kha a lem vek a nih kha tiin dik taka thil ti ka duh a chutiang chu in pawm lo va in lungawi dawn lo a nih chuan CEO ka nih na atang hian kei chu ka bang nghal thei reng e in duh thlan na a ni e tiin a chhuah san nghal a Pawnah chuan Yanianin a lo nghak reng a, a thil tih dan leh company a kaihhruai dan chu tha a tiin a thlawp em em a, an inlei chinna pawh chu midangte laka thup kher pawh duh tawh lovin mi hmuhah chuan an inzui chhuak a. Gu chuan in lam a rawn lang ve leh thung a, charging room ah Doctor Pira assistant nen an rawn lang a, assistant chuan i rilru i siam fel takzet a maw Normal mode-a kan thlak a nih chuan mahni intihlum nena danglamna engmah awm chuang lo ania, chiang takin i ngaihtuah em tiin a zawt nawn leh a. Gu Chuana chuan, Ngaihtuah nawn leh ngaiin ka hre lo, min restore sak mai rawh tiin a mu ta a. Hriawningite inhlui lam a rawn lang a. Gu Chuana leh Hriawn Ringi chuan a nu tei leh a pi chu an inhlui an sak zawh thar hlim en turin an hruai ve a. Hlim taka chutianga an en vel lai chuan a pi chu ni khaw hrilh avin a tlu ta ringawt mai a. Damdawi in lam a rawn lang zawm a, Hriawn Ringi te chu mang ang em emin pawnah an awm a. Hriawn Ringi pawh damdawi in atanga chhuak hlim hlut a ni a, Gu Chuana chuan a ngaihtuah em em a. Tangsupa rawn lang ve leh thungin Hriawningii biak tumin a call a, mahse Hriawningii chuan call a chhang thei lo va, chumi hnu chuan amah zawkin a rawn call back a, an inbiak chuan a pi damlo vanga damdawiina a awm mek thu a rawn hrilh a. Damdawi in lam chu rawn lang zawm in doctor chuan a pi chu a blood pressure a mumal loh lutuk thu te rawn sawi in a pi a rawn harh tawh vang in room ah chuan lut in an lo kil thap a. Chutih lai chuan Tangshu pa pawh a rawn thleng ve nghal a. A pi in Tangshu pa a han hmuh chuan an hun liam tawh ah khan la cheng in Guangda emaw tiin Guangda tiin a ko va a ban ta mai a. Chutih lai chuan a nutei lungawi lo leh thinrim lutuk chuan, Guangda nih loh kha, Guangda thihna chhan chu kha pa kha ni sin tiin a rawn chhang a. Xiaoningi pi chuan a enkawl sei len dan te, mipui sum tiching pena an pu avanga a rilru nat em em thu te chu a lo sawi khum zel mai bawk si a. A hnung lamah chuan midang te pawh chuan an mittui an hru fap fap a. Tangsu pa chuan engmah sawi theih nei tawh hek lo le, a pi chuan a vuan bet tlat mai bawk si a, a ti ang ang chuan a awm ve ta ringawt mai a. Hriaoningi leh Guchuan chuan an in chu an sak chhunzawm pah reng bawk a, a ni telin hma a sawn an sawnin an sa zo tep tawh a. Hun remchang hmasa berah Tangsu pa chuan Hriaoningi chu kawl lehin an ina leng turin a sawm ta a. Tangshu pa in a rawn lang a, Hriawning hi a va leng lut a. Chutah chuan Hriawning-i hnenah chuan chiang takin hun tam tak liam tawh a. A pa te nena hna an thawh ho thin lai thil chu a hrilh ta a. Mipui sum tih ching pen chungchangah a pa an puhna kha thu dik lo a nih thu hrilhin, chutih lai chuan Tangshu pa leh Hrianing-i pa te,

Chutianga an thil tih chu Hriaunengi pa in a hriat chhuah tak vekah chuan a report an hlau lutuk a. Chutih laia Hriaunengi te chhungkua in accident an tawh hnu khan mithi tawh hnu chuan engmah a sawi thei tawh lo tih chhuan lam in number zawng zawng an lo thlak ta vek a. Tichuan chu ei rukna chu Hriaunengi pa chungah chuan a tla ta a. Hrengrana pa pawh a hna atanga bangin Reindeer Company a din thar ta a. Chung thu Hrianingi hnena a han hrilh chuan Hrianingi rilruna lutuk chu engmah pawh a sawi hlei thei lova. Tangshu pa chuan envelope pakhat atangin lehkha leh pen drive rawn phawrh chhuakin, Hei hi a original a ni a, hei hi ka pe ang che, i pa dikna chu hai lang rawh, pen drive-ah pawh khan thudik tak chu chiang takin a lang vek a ni, tiin a pe a. tin car accident in tawh pawh kha Shugo Zhianga thil tih vek a ni. Kha thil kha accident ni lovin tum lawk a ni tiin a hrilh ta a. Hriawninghi chuan, Kha thil avang khan ka nu leh pa ka chan a, ka nu leh pa mai pawh ni lovin Gu Chuanan hliam na taka tuar a, kum sawm chuang teh meuh, mihring pangngai pawh ang thei lovin a awm pha sin. Kha thil a, kha thil ina a nghawk thui ziah kha i hria em? a ti bawk a. Tangshru pa chu a inchirin chhuatah chuan thuin ngaihdam a dil a, ka thiam loh vek a ni, tiin ngaihdam a dil ngawih ngawih a. Hrianingi chu rang takin Gu Chuana hnenah chuan a tlan ta nghal a, evidence atana a tih, bank report leh pen drive chu peiin Tangshru pa thil hrilh zawng zawng chu a bul atangin a hrilh fai ta kel a.

Police kan koh hmain a rilru lo inpeih sa se ka duh vanga ko ka ni, keiman ka ko a tiin Hrengran leh Yanyani an rawn lang zawm nghal a. Hrengran chuan a mit ngeiin. A paten sum an khawih ching pen nasat dan chu a hmu ve ta a. Hrengran chuan a pate thil tih a han hmuh chu mak a ti lutuk a, a zawi hnawk a. Gu chuan a hnenah chuan, I thian ni tlak ka ni lo tiin ngaihdam a dil ta nghal a. Gu Chuana chuan, He thil thleng hi engmah i hre ve lo va, nangmah inthiam lo duh suh, i thiam loh pakhat mah awm lo a nia tiin midang te pawh chuan an lo hnem ve a. Xiaoningi chuan, He thilah hian ka dem miah lo che, mahse, i pa erawh ka ngaidam thei lo va ni. Dan angin a chungah hian hremna lek ngei ngei tir ka duh a ni, a ti ve tlat a. Shengran chuan, Awle, ka dal lovang che u. Amarawh chu chutiak in tih hma chuan hun rei lo te ka pa rilru in lam let tir nan ka pa ka biak hmasak min phalsak rawh u tichuan police hnenah chuan keimah ngeiin ka hruai ang a ti a. Hrengrana pa in a rawn lang chhun zawm nghal a, Hrengrana chu va lut in a pa hnenah chuan a thil tih avang chuan a chhuah chhal ta nghal mawlh mawlh mai a. Gu chuan ei ka thian tha ber a ni a, engkim i hria a? Tunah hian an hmel hmuh pawh ka hre em em tawh a, hlim takin an hmel pawh ka hmu ngam tawh hlei nem, engvangin nge he thil hi i ti? tiin a chhuah chal a. Ka pa hi tual thattu a ni thei ang tih hi ka ring pha reng reng hlei nem a ti khum a, a pa chu thinrim zawk za mahin, En rawh, he in hi ka boral hunah i ta vek tur a nih hi, hei vang chauh hi a ni sin. Nangmah vang a ni, ka fapai nih vang a sin, tiin a hrawk let hrep mai a. Hriangran chuan, Heng in ropui tak tak hi ka duh lo. Ka nu leh pa te nena chhungkaw keh chhia a ni lova, hlim taka chhungkaw a nun ho hi sin ka duh. Insiam rawh, a ti ta nghal a. A pa chuan, Zhu Chengran, I pa, nangmah hring tupa ngei hi, tan inah i khung ang maw? a lo ti ve bawk a. Hriaidingi rawn lang lehin Gu Juana nen phone call a inbiahin kalkawngah a lo kal mek a, kawng sira car ding atang chuan an lo pawt ta thut mai a. Car chhungah chuan Chengran-a pa secretary pawh kha a thu nghe nghe a. Evidence kha min pe rawh tiin an dil ta nghal hmiah mai a. A nghawngah chuan Chemte chuk tuah nghalin evidence chu an dil ngawrh hle a. Hriawningyi chuan police hnena a pek daih tawh thu leh he thilah hian an tlanbo thei tawh loh tur thu a hrilh ve a. Gu Chuana nen an inkawl lai mek chu off lovin Secretary chuan a be chhun zawm ta nghal a. Evidence chu nangmah khan i kawl a ni tiraw? tiin a zawt a. Gu Chuana chuan. Awk le, Hriawn ring hi chungah khan a them teh pawn kut in thlak a nih chuan evidence hi ka pe let lo vang che u, a lo ti ve a. Secretary chuan, Evidence chu min pe la, he nu hi i hnenah kan pe kir leh ang che, inhmuhna hmun tur sawi la kan lo kal ang, tiin an inbe rem ta a.

I awm dan en chuan police station a rawn in lan tum hmel i pu tlat lo, i fapa i chhuan em em thin, Tangshu hian a la rawn zui ang che ka ring a han ti ngat bawk a. Tangshu chu a ip deuh chawi a, a teuh lo mai, inchhung kawbuaina ah min hnuk lut suh u tiin kalsawn a tum a, a ding deuh dat a, police motor a rawn in zui nghal duah duah bawk. Shengran chuan a rilruin, Ka pa ka tihpalh lutuk, tiin a pa leh Tangshu chu police chuan an la ta nghal a. Lawng pakhata Gu chuan a rawn lang a, inhmuh tuma an sawifialna hmunah ngei chuan hruai zelin chutah chuan Shonringe chu a va hmu ta a. Gu chuan a chuan a phone a an evidence neih sa chu han ti lang nghalin amah ka thlah hmasa rawh u, a ti a. Hrion ringe chu an chhuah ta a, tichuan an chhuah ve leh chuan a phone chu Hreng Ranapa secretary chuan rawn lak sak in police a ko emaw hmun dangah a sawi chhuak a nih vaih chuan Hrion ring hi eng hunah pawh engtik lai pawh in kan duh hun hunah kan la reng thei chuvang chuan i thusawi ah i ding nghet tur a ni tiin an evidence neih sa chu a han delete ta nghal a. Guchuana leh Hriawnringi chu kalsawn tuma let an tum lai chuan an hmaa bodyguard pakhat chuan chemte rawn phawrhin a lo bei nghal ta mai a, vawiin hian tumah an chhuak dawn lo che rawh u tiin a bodyguard te chuan an khawih rawn ta nghal a. Guchuana pawh chuan bei let ve in Xiaoningi nen chuan in hnuai lamah chuan tlanthlak nghal an tum a, mahse bodyguard pakhat chuan in hnuai chhukna chu a lo khar hman chiah chiah a. Shengran-a pa secretary chuan Guchuana chu thah ngei tumin chem tein a lungzawnah chiah chiah chuan a vit ta a. Mahse, a taksa a vit tlang hman lo. Chutih lai tak chuan Gu Chuana lungphu chu a rang ta thut a, current pe chhuak nghalin an pathum chuan nikhaw hre lovin an let ta nghal a. Chumi hnu chuan Gu Chuana pawh nikhaw hre lovin a let ve ta nghal a. Damdawi in lam a rawn lang a, Gu Chuana nu leh pa leh Hriaunenge chuan pawnah an nghak reng a, doctor chu rawn chhuakin A lungphu pawh tunah chuan a mumal lai tak a ni a, amaherawh chu amah hi a rawn harh chhuak leh thei engem tih erawh kan hre lova, Doctor Pira assistant sawi danin safe mode atanga normal mode a thlak leh tawh a nih avangin eng nge a dinhmun tur ka sawi theih loh a ni, tiin Doctor Pira assistant pawh chuan a rawn sawi belh ve bawk a. A rawn harh chhuah hnu hian a lung hi safe mode ah a mah in a rawh a rawn awm nghal ang em tih ka hre lo kei pawh in eng hmah ka hriat pui ve lo va eng pawh ni se thil thlen dan tur chu i lo ngai chang phawt mai ang u tiin an kalsan a. Gu chuan a room ah hriaini nge ava lut a, Gu Chuana chu a harh thei lo. A bank bulah chuan kum sawm liam ta ah khan dam khaw chhuak hram hram turin min tih kha. Khatiang chiah kha tunah hian i laka ka sawi ve theih hun chiah a ni. Ka beidawng lo, i lakah hian ka beidawng dawn lo. Dam chhuak ngei ngei ang che tiin a fuih a. Company lam rawn lang in staff te pawh hlim tak in hna an thawk leh sar sar tawh a, Wangkai pawh in phur tak in tlai dar hnih ah meeting kan nei dawn a nia aw tih in staff te chu a rawn hrilh sar sar a, Sherningi te in hlui lam ah a nutei leh a pi pawh pangpar mawi tak tak te nen an lo lang leh ta a, an in pawh chu an duhtu sam a chei mawi in pangpar nen a lo mawi em em tawh a. Emergency room ah Hrial Hring hi a rawn lang a, Gu Chuana kut te chu a lo hruk fai sak a, Gu Chuana chu duat takin a la enkawl reng a, Gu Chuana erawh a la harh miah lo mai a, Hrial Hring hi chuan harh lo chung chuan thil engkim chu a hrilh vek thin a, a pa chunga thil ten awm tak ti a, accident thlen tirtu te pawh jail ah an tan tawh thu te a lo hrilh a. Nitinin chanchin thar te, thil thleng thar te chu a hrilh reng thin a. Gu Chuana chuan hmu ve thei lo mah se, a rilru in a hriat reng a rin avangin vawiin chu khua a tha khawp mai a. Vawiin chanchin thar ka hrilh ang che, tiin Gu Chuana beng bulah chuan a titi melh melh reng a. Chutih lai chuan TV ah news an rawn puang a, UK lamah scientist thiam tak mai pakhat a rawn chhuah thar thu an rawn puang a, mihring tithluak aiah khawl hmanga thluak lem a siam theih thu te an rawn puang a, chu chu Hriaoningi chuan ngun takin a lo ngaithla a, Gu Juana hnenah chuan ti hian a hrilh a. Chu scientist chuan, I tan chance tha a siamsak leh theih ngei che ka beisei, tiin. Kum thum lai a liam leh tawh hnuah Hriauningyi chu Guchuana inah a rawn lut a, Vawiin i lo chau em? Vawiin chu kan hnathawhna side lamah ka va kal a. Sister Yanyanin hmun dangah kalpuiah min sawm bawk si a, tiin a rawn titi lut bawrh bawrh a. A bula khawl pakhat atang chuan Guchuana chuan

Hriani hi rawn lang leh in Doctor Peer Assistant, Ching Zi, hnenah khan bail thawn tur a lo type mek a. Scientist tha tak mai min kawh hmuh sak avangin i hnenah lawm thu ka hrilh che. Tunah chuan Gu Chuana nen kan innei ve ta a, Gu Chuana pawn lung a nei ve leh ta. Chu mai bakah chuan tuna a lung thar hi hian lungphu a nei ve lo va, chu chu Gu Chuana nena kan inkar hmangaihna ah hi chuan thil tha ber leh hlu ber a ni ang tiin a thawn ta a. Miss Crow with Mister Lizard Chinese drama chu kan recap zo leh ta a ka channel te min ngaihhlut sak a ka video te min en sak tu zawng zawng te chungah lawmthu ka sawi e. Chinese drama dang hmuhnawm tak tak pawh kan ri kep leh zel dawn a, min lo ngaihthlak sak zel turin in hnenah ka chah mawlh mawlh a che aw.